Ne dördünji ägirlik, önüm ösdürmek. Elbetde, ýaňky non-profit, eger girdeji maksat edinmeýän bolsa, kompaniýa, önümiňi ösdürmek, elbetde, kän bir möhüm rolam oýnanok, ýöne girdeji maksat edinýän kompaniýalaryň esasy maksady ýaňky çykaran önümini ösdürmek bolýar, sebäbi Häli başda-da belleýşim ýaly, umuman adamlaryň talaplary, arzuwlary üýtgäp dur. Geçen ýyl alnan zady bu ýyl alasylary gelenok. Şonuň üçin firmalaram näme etmeli bolýar? Müşderileriň talaplaryna laýyk, isleg bildirýän dizaýnlaryna laýyk önüm çykarmaly bolýarlar. Elbetde, önümlerini hem ýyl-ýyldan ösdürmeli bolýar. Sebäbi bäsleşik diýseň ýokarlanýar soňky döwür, soňky derejede. Soňky döwürlerde esasan hem şoň üçin olardan saýlanmak üçin hem sen elbetde seňki çykarýan önümiňi ösdürmeli bolýaň. Men bärde mysal hökmünde size Nike kompaniýasynyň ýa-ni sneakerslerini, krossowkalaryny e, mysal berýän. Ine mysal üçin 83-nji ýyldaky çykarylan krossowka, biram 2020-nji ýyldaky çykarylan krossowkalar bar. Hakykatdan hem ýaňky adamlaryň e, ýaňky talaplarynyň üýtgändigini şu ýerden hem görüp bilýäňiz. Şu wagt hiç kim ýaňky togsan sekizinji ýyla degişli krasowkany alasy gelmeýär. Şonuň üçin şu zatlara-da firmalar üns bermeli bolýar. Muňa ine product development diýilýär. Umuman, ulgama degişli öňe çykjak kärler hem şular diýip bellenýär. Birinjisi product owner, önümiň eýesi. Ol bärde krasowka çykarýan hem bolup biler, ýa mysal üçin iýmit öndürýän hem bolup biler, ýa-da programma üpjünçiligini umuman oýlap tapan hem bolup biler, dürli apslar hem bolup biler. hemmesi içine girýär. Ikinjisi quality assurance tester, önümiň hilini test edýän hünärmen. Agile coach, ýagny agile tälimçi diýilýär-de muňa. Ýagny bir önümi öndürip başlan wagtyňyz, şo taýda bir problema çykan wagty haýal etmän derrew şo näsazlygy aradan aýyrýan hünärmene, işgäre tälimçä diýilýär. Software quality assurance engineer, bulam ýagny programma üpjünçiliginiň hiline seredýän inžener, product analyst ýa-ki önüm analisti, önümi analiz edýän kemçiliklerini gözden geçirýän hünärmen, quality assurance engineer ýa-ki önümiň hiline seredýän inžener, scrum master, scrum master ýa-ki agile-iň tersine, bul mysal üçin bir önümiň prosesi dowam etýän bolsa, bir ýerde bir näsazlyk çykan wagty şol prosesi durdurýar-da, şo näsazlygy aradan aýyrmak üçin şoň üstünde işleýän master, ýaňky hünärmen diýse hem bolýar. Agile-da bolsa hiç hili proses duranok, şony derrew aradan aýyrmak bilen bolýar. Scrum master bolsa konkretny şol meseläni doly çözýänçä üstünde işleýär we beýleki prosesleri dudurýar. Digital product manager, ýaňky digital önüm müdüri, Delivery lead-em, ýagny umuman bir önümi başdan soňa öndürilýän prosesi gözden geçirýän, oňa gözegçilik edýän hünärmene diýilýär. Ine öňe çykýan ukyplaram şular diýip bellenýär. Birinjisi ine software testing, ýagny programma üpjünçiliginiň testi, analiz edilmegi. Development tools, ýagny ösüş gurallaryna düşünýän, project management, business management, bul ýaňam gaýtalandy. man proýektiň dolandyryşyna, işiň dolandyryşyna düşünýän data storage technologies, ýaňky datalary, maglumatlary bir ýerde jemläp ýygnaýan tehnologiýalara düşünýän, web development, web, web saýdyň ösüşine kömek edýän, manufacturing operations, önümiň hemme operasiýalaryny öz içine alýan, öňe düşünýän, digital literacy, digital sowatlylyk, leadership, liderlik, Software Development Life Cycle'am ýaňam diýişim ýaly, bir önümi başdan öndürip, ony test edip işe goýmak, eger näsazlyklar bar bolsa aradan aýyrmak we täzeden işe goýmak ýaly prosesleri öz içine alýan, umuman, ukyplar ýa-da hünärler diýsegem bolýar, şuňa düşünýän adamlar.